מיר אלעס טוהן וואס אונז קען מיר נאר אז אונזערע קינדער זאלן דאס נישט וויסן, נישט דורך גיין, אונזערע קינדער זאלן זיין געזונט, און עס קען נאר געשעהן אויב איך בין מוותר, איך בין מוותר, איך בין מוותר, איך וויל גארנישט, איך וויל גארנישט, איך בין מסכים וואס מיין ווייב וויל. און נישט נאר דאס, א אינגערמאן זאגט מיר יעצט. זיין ווייב וויל נישט אומעטום שוין פאר לאנגע חדשים ווייל זי דאווענט אין ווייל ער דאווענט אין היכל הקודש א פרישע מקורב שרייבט מיר א בריוו וואס טו איך וואס טו איך נו וואס וואלסטו געענטפערט געט איר אפ און אלעס וועט זיין בסדר דאס איז וואס די מענטש'ס שכל טראכט.

בעט דעם אייבערשטן, רבונו של עולם, איך וויל, איך וויל אין די שטוב, איך וויל נישט האבן קיין צרות אין שטוב, אבער אז ס'גייט אריין א רוח רע, אז ס'גייט אריין, די אייבערשטער זאל אפהיטן, א רוח רע אין דיין ווייב, און זי זאגט, געענדיגט, אינגעלייט קומען זאגן, ס'איז געווען אפאר יאר וואס זי האט זיך געשוירן, געשוירן, געשוירן, פלוצלינג, זי האט געטראפן עפעס א סופארט גרופ, און די סופארט גרופ האט איר געזאגט וואס ס'הייסט, דו דארפסט קודם וואטשן אויף דיר, בקיצור, מען רעדט אין די גאס, און שוין, איז זי געקומט מיט הארן און גלאט וויינען צו מוטער שילה, וואס טו איך דא? קענסט נישט טשעפענען, קענסט גארנישט זאגען, דארפסט נישט זיין קיין ליגנער, דארף נישט יעצט אנהייבן זאגען ס'איז זייער שיין דיין האר, חוץ אז דו ווילסט עס, קענסטו זאגען ס'איז זייער שיין, אויב דו ווילסט עס נישט. גארנישט. דו דארפסט נישט האלטן. דו דארפסט נישט האלטן אויף ווי איר טערעפיסט האלט. דו דארפסט נישט האלטן ווי איר סופארט גרופ האלט. אבער איך טשעפע דיך נישט. איך טשעפע דיך נישט. ביי מיר ביסטו זייער וואויל. ביי מיר ביסטו זייער חשוב. אלעס צו האלטן די שטוב. אלעס צו האלטן די שטוב. דו האסט קינדער. דו דארפסט טראכטן פון דיינע קינדער. פרעגט מיר א יונגערמאן. סאו מיין גאנצע לעבן וועל איך ליידן וועגן מיינע קינדער? איך מיך אפגט'ן. אלעס וועט זיין מסודר. יא ווער קען עס איבער זאגן? איך עס זיך געט זיך אפ און אלעס איז זיין מסודר, איך גיי נישט, סאו איך דארף יעצט ליידן פון איר ווייל מיינע, ווייל איך האב קינדער? קודם כל די האסט דיך אפ געטן, גייט אלעס זיין מסודר, הייבט זיך אן אזאנע צרות, הייבט זיך אן אזאנע צרות, ווי ווערט דיך נעמען? ווער זאגט די וועסט חתונה האבן? און די אייבערשטער העלפט די האסט יא חס געטראפן א שידוך, ווער זאגט די צווייטער טוט זיין בעסער ווי דער ערשטער? וויאזוי קען איך פטור ווערן פון איר? וויאזוי קען איך פטור ווערן פון איר? וואס וויל זי פון מיר? וואס קאלט זי מיך? וואס רופט זי מיך? דו האסט דיך גע'טענה'ט ווער זאגט אז דו האסט טרעפן א שידוך? ספק, נאכדעם ספק ספיקא וואס איז זיין מיט די צווייטע? נאכדעם העסטו האבן מיט דיינע קינדער וועלן נישט וועלן גיין צו איר ווייל זי איז נישט איר מאמע, זי איז נישט זייער מאמע, און זיי אירע קינדער נישט, פשי וואס טוט זיך אפ וואס מענטשן מאכן זיך מיט, אז מענטשן זאגן אומקעין. אין קיין לא מוזעי. וואס האב איך אפילו געבעטן אויף דעם? וואס דארף איך עס האבן? אזא אזא צרות האב איך דא, מיינע קינדער, אירע קינדער, זיינע קינדער, וואלט נישט א גוט געווען די ערשטע? א מענטש דארף טון אלע פעולות אין דער וועלט צו זען אז ס'זאל זיין שלום בית, אלע פעולות אין דער וועלט.